Sou, da géing ech Iech begréissen hei an der Chambre des Salariés fir dës Presskonferenz vun dräi national representative Gewerkschaften. Ech hunn haut de Pleséier, als éischten ze schwätzen, An ech wäert dann awer och d'Gelegenheet direkt ergräifen, am Numm vun eis allen dräi hei, fir, mengen ech, alle Leit Merci ze soen, ob am Privé, ob bei Stat oder bei de Gemengen, déi wierklech eng ervirragend Aarbecht och geleescht hunn, déi ganz oft esouguer hir Gesondheet mat hu missen op d'Spill setzen an déi derzou bäigedroen hunn, datt effektiv dës Kris, Pandemie zumindest emol, datt se zumindest bis haut bewältegt, gutt bewältegt konnt ginn. Ech mengen hinnen alleguer e grousse Merci. An déi Kris hei, déi huet och bewisen, datt et och vu gréisster Wichtigkeet ass, datt essentiell Déngschtleeschtungen, datt déi an öffentlecher Hand sinn. A mir hunn och ganz gutt gesinn, datt Stat a Gemenge ganz gutt organiséiert waren, wann ee kuckt, wat do alles huet missen à la va-vite gemat ginn, an dat natierlech op allen Niveauen. Mir hunn als Vertrieder vun de Gewerkschaft vun Ufank un och Schutzmoossnamen natierlech verlaangt fir all déi Leit, déi an der éischter Front stinn, wat awer elo net heescht, datt den Télétravail, deen jo och zum groussen Deel favoriséiert ginn ass, datt déi Aarbecht géing geschmälert ginn. Ech soen direkt eppes zum Télétravail, mee ech kommen dann awer op d'Pandemiesgesetz, op déi Projeten ze schwätzen. Haut gëtt jo ganz vill vun Homeoffice geschwat. Homeoffice, dat schéngt elo den Nec plus ultra ze sinn. A mir hätten eis och agesat gehat, wéi d'Pandemie, wéi dat alles richteg lassgaangen ass, datt soll méi Télétravail gemat ginn. An am öffentlechen Déngscht ass d'Consigne haut nach ëmmer Télétravail, obwuel een awer gesäit, Datt ganz vill Verwaltungen natierlech hir Leit erëm zréckruffen. Et gëtt der och esouguer Verwaltungen an Etablissements publics, déi sech geweigert hunn, fir dësen Teletravail iwwerhaapt anzeféieren, respektiv déi och bürokratesch Schikanen agebaut hunn. Mir gesinn also, d'Theorie, dat ass hei d'Consigne vun der Regierung, an d'Praxis, dat ass dat, wat an de Verwaltunge wierklech gemaacht gëtt, dat läit hei ganz, ganz wäit Auseneen. Et gëtt eis gesot, et wier näischt méi, et géing näischt méi esou ginn, wéi et an dësem Beräich virdrun war. Jo, den Télétravail ass eng gutt Saach. Ech wëll dat awer och kloer hei betounen. Net, datt ee mengt, mir hätten eppes do dergéint. Mä do ginn ganz vill Froen ze klären, zum Beispill d'Recht op Net-Erreechbarkeet, dann physesch Erkrankungen duerch méi en héijen Aarbechtspensum oder awer och d'kloer Trennung zwëschen Aarbechts a Privatliewe feele vu soziale Kontakter, Dateschutzproblemer, en Aarbechtsaccident doheem, wat ass dat, wéi gëtt dat gehandhaabt, dat muss kloer gereegelt ginn, an da Mataarbechter, déi och iwwert d'Grenz wunnen an dann och doheem op der anerer Säit vun der Grenz Schaffen. Do ginn et och nach Froen, an notamment am Steierberäich, do ass e munches, wat nach ze kläre bleift. Dann iwwerdriwwen Iwwerwaachungsmechanismen an esou weider an esou fort, fir nëmmen déi puer do elo opzezielen. An éier et dann iwwerhaapt zu enger Generaliséierung vun dësem Teletravail sollt kommen, wier elo de Moment komm, fir de Bilan ze zéien. Et gëtt jo ganz vill Erfahrung. 't ass esou munches gutt gaang, 't ass awer och esou munches net esou gutt gaang. Do muss ee kucken, wat dat ass, wat muss verbessert ginn. Där Saache gëtt et ganz sécher och. Wéi ass de Käschtepunkt? A wann ech dann nach eng Kéier kucken, Stat a Gemengen, Sinn dann d'Verwaltungen, sinn d'Servicer dann och elo prett a richteg opgestallt, fir dat do ze maachen? Wéi gesot, mir si fir den Télétravail, mee et muss nach villes op gesetzlecher Basis gekläert ginn an et feelen eenheetlech Regeln. Also eng Opfuerderung dann an dësem Fall vu mir aus un eisen zoustännege Minister, fir elo emol endlech dann fir d'éischt e Bilan ze maachen. Bon, wat awer elo méi genereller Natur ass, de Sozialdialog mat de Vertrieder vun de schaffende Leit a Pandemieszäiten. Ufanks Abrëll hunn ech iergendwou scho konnte liesen, datt d'Beruffskummeren, datt déi an d'Krisebewältigung mat agebonne géife ginn. An esouwäit wéi ech mech hei informéiert hu vun der Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, weess ech et, vun der Chambre des Salariés weess ech et an der Zwëschenzäit och, déi sinn einfach ausse vir gelooss ginn an deem ganze Prozess. A par conter bei der Ausaarbechtung vun der Exit-Strategie, do souze vun Ufank un d'Vertrieder vun den grousse Consulting-Firmen aus dem Privé, déi sëtzen um Dësch, d'Meenung vun de Vertrieder vun de schafende Leit, déi ass iwwerhaapt net gefrot ginn. An du koum natierlech och d'Fro, jo wat geschitt dann, wann den Etat de crise dann eng Kier op en Enn kënnt? An do si mer jo elo relativ no bäi. Mir hunn du matkritt, datt hannert zouenen Diere géing un engem Pandemiesgesetz geschafft ginn, e Gesetz, wat natierlech d'Grondrechter an d'Grondfräiheete vun de Leit eventuell massiv kéint aschränken. Dat ass iwwerens, sinn dat och Texter, déi eis all betreffen, an dat soll dann elo an engem Hauruckverfare mat einfacher Majoritéit, wa méiglech, soll dat elo duerch d'Chamber geboxt. Ginn. An nodeems mir, CGFP, eis scho emol eng Kéier zu Wuert gemellt hunn, hu mir eis gemeinsam un den Dësch gesat. Dofir si mer och haut all dräi zesummen hei, fir sech nach eng Kéier zu Wuert ze mellen. An et ass eréischt dorobber hin, wou déi dräi national representativ Gewerkschaften dat gemat hunn, datt et zu engem Dialog, Sozialdialog komm ass. E Sozialdialog, dee vill, vill éischter hätt scho misse gefouert ginn. Jo, d'Pandemiesgesetz, oder kann ee scho bal soen, d'Gesetzer hunn jo elo en aneren Numm kritt. An zwar heescht dat elo Covid 19 Gesetzer. An an dëse Projeten, esou wéi se elo um Dësch leien, do gëtt et also munches nozebesseren. A wat alt nees erëm net geklappt huet, dat dierf ech dann als President vun der Chambre des Fonctionnaires et Employés publics hei soen, Eis Chamber ass bis haut net offiziell gefrot ginn, fir en Avis ofzeginn. Heescht dat dann am Kloertext, datt déi Leit, déi bei Staat a Gemenge schaffen, datt déi guer net concernéiert wieren? Bon, Dir wësst et alleguer, natierlech si mer all betraff. A wa mer schonn net gefrot ginn, da maache mer awer. Mir, Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, hunn eis autosaiséiert a mir hunn en Avis gemat. An deen Avis, deen ass haut. Prett an e wäert dann och kommunizéiert ginn. Mir sinn der Meenung, datt déi klassesch Institutiounen, datt déi ganz gutt opgestallt si fir pertinent Avisen ofzeginn a Sozialdialog mat sech selwer, esou wéi d'Regierung dat am Ufank gemat huet, ouni d'Sozialpartner anzebannen. Dat ass op jiddefalls de ganz falsche Wee. Wat elo déi Projeten ubelaangt, Et ass jo vu gréisster Wichtigkeet, kloer Definitiounen, kloer Gesetzestexter, an do ass heiansdo manner méi. Leit, déi mat esou eppes konfrontéiert sinn, déi wëlle verstoen, firwat datt se eppes musse maachen, firwat dës Aschränkungen dann do sinn. Dat wieren déi bescht Konditiounen, fir datt dat iwwerhaapt och akzeptéiert gëtt. An ouni elo an den Detail Ze goe. Just e puer Remarquen zu dësen Gesetzesprojeten. Wat gutt ass, dat ass, datt et eng Lafdauer huet just vun engem Mount. Dat kann also duerch d'Chamber, duerch eist Parlament ëmmer nees, mat Är Zoustëmmung kann dat ëmmer nees e weidere Mount verlängert Ginn. Mee wat elo awer anescht ass wéi beim Etat de crise, hei brauch ee keng Majoritéit ze hunn vun zwee Drëttel aus de vun den Deputéierten. An dat ass awer ganz, dat sinn awer ganz wichteg Gesetzer an do sinn Aschränkungen aus dem Etat de crise dran, déi ginn hei einfach festgeschriwwen an dat géing dann elo mat einfacher Majoritéit Och einfach esou goen. Dat heescht, och wann deen éischte Vott, wann do d'Regierung probéiert, do eng grouss Majoritéit, e grousse Konsens vläicht do zu stan ze kréien, wann deen dann déi zweet Kéier net méi do wier, da géing et mat enger 31, 29 Majoritéit am schlëmmste Fall duergoen. An dat kéint op ganz laang Zäit kéint dat gëllen, well mir wësse jo alleguer, datt de Coronavirus, warscheinlech, héchstwarscheinlech net sou séier wäert verschwannen. An duerfir eng Fro an dësem Kontext, Bei Gesetzer, déi eis Fräiheeten a Rechter aschränken, an hei ass et jo awer vläicht op laang Weil esou, wier et dann net ubruecht am Sënn vun der Demokratie, datt hei awer misst gesot ginn, eng Zoustëmmung an der Chamber vu mindestens zwee Drëttel vun de vu Majoritéit. An dat wier net nëmmen ubruecht, wann et déi éischte Kéier elo gemaacht gëtt, mee dat sollt gefällegst dann och gemaacht gi bei der zweeter oder bei der drëtte Kéier, wann et dann och souwäit kéim. A mir sinn der Meenung, datt dat géing hëllefen, d'Vertraue vum Bierger an d'Demokratie an d'Politik virun allem, datt dat déi géif Stäerken, an och dat sollt een net vun der Hand weisen, d'Kontrollfunktioun vun der Chamber, déi géif doduerch eben net geschwächt ginn. An dann, wéi steet et mam Schutz op Selbstbestëmmung? Och do besteet natierlech groussen Klärungsbedarf. Da ginn et och Detailer, wéi zum Beispill d'Fro bei enger Zwangsaweisung, haut steet jo am Text, datt do héich Beamten dat praktesch kënnen decidéieren, wéi wär et dann awer och, wann hei d'Politik och eng Verantwortung mat do dran hätt? Mir sinn der Meenung, datt se déi misst hunn. Masken droen, jo, dann noutwendeg Distanzen halen, an dat och aus Respekt vun aneren hirer Gesondheet, dat ass absolut Richteg, mee an de virleienden Texter, do ass esou munches net kloer, och wat den Dateschutz natierlech ubelaangt. A wat wichteg ass, fir datt jiddereen et versteet, ech hunn et virdru scho gesot, dat ass, datt déi Texter hei och net sech, déi Bestëmmungen, déi dra sinn, datt déi sech och net widderspriechen. Eng kapital Fro dann zum Schluss, da sinn ech schonn um Enn ukomm, Ass et wierklech néideg, datt ënnert deenen aktuellen Viraussetzungen zwee Covid-Projets de loi an där Form, wéi se elo virleien, à la va-vite mat einfacher Majoritéit an der Chamber musse gestëmmt ginn, wuel wëssend, de Virus verschwënnt net sou séier, wuel wëssend, Fräiheeten a Rechter kéinten op länger Zäit ageschränkt ginn. An hei stellt sech wierklech d'Fro vun der Proportionalitéit. An de kommende Méint, an do wëll ech net virgräifen, wat d'Kolleeginnen a Kolleegen hei wäerten duerno soen, an de kommende Méint muss natierlech derfir gesuergt ginn, fir de wirtschaftleche Schued ofzefiederen. Eng sozial Kris muss verhënnert ginn. D'Thema Tripartite, dozou soen ech näischt, well do kënnt elo gläich eppes driwwer, mee just eppes, Wann ee wëllt d'Ekonomie erëm ukuerbelen, d'Kafkraaft erhalen, da geet et ganz sécher net, datt een de schaffende Leit hir Steieren eropsetzt. An esouguer e Land, e Land, wat ëmmer vun der schwaarzer Null geschwat huet, esouguer esou e Land bréngt et fäerdeg, hir TVA vun 19 op 16 Prozent zumindest emol zäitweileg erofzesetzen. Dat just als Beispill. Voilà, an da géing ech schonn d'Wuert weiderginn un d'Nora. Voilà, ech soen Iech dann och nach eng Kéier Merci fir Äert Kommen. Ech weess, dass Pressekonferenze jo elo ganz heefeg sinn an dësen Zäiten an dass och souwisou vill lass ass an dass Dir a mir alleguerte vill Aarbecht hunn. Mee ech weess awer och, dass Dir wësst, wann déi dräi national representativ Gewerkschaften eppes zesumme maachen, dann ass et eescht an dann ass et och noutwendeg, dass mer, dass mer eise Fuerderungen an eiser Positioun hei kënnen Ausdrock bréngen. A mir, eng Pressekonferenz ass och vun eiser Säit net esou heefeg, mee mir hunn eis zesummegedinn, de Romain Wolff huet e bëssen de Kontext vu virdrun erkläert, well et eeben noutwendeg ass, dass mer elo dat Ganzt äusseren a well mer zu Lëtzebuerg, an Europa, an der Welt an enger déiwer Kris stiechen. Mir kréien dat ëmmer erëm gesot, mir sinn an enger Kris, mir héieren näischt anescht méi, dat alles dréint sech ronderëm déi Kris. A mir wëllen awer nach eng Kéier drop opmierksam maachen, datt mer als dräi national representativ Gewerkschaften eng Roll ze spillen hunn an der Krisebewältegung hei zu Lëtzebuerg, well mer hei zu Lëtzebuerg eeben e Modell hu fir déi Krisebewältegung. Ech ginn elo net méi Op d'Covid-Gesetzer an, de Romain Wolff huet dat gemeet. A just ee Saz dozou, Effektiv waren déi den Uloss fir eise gemeinsame Communiqué vu virun e puer Wochen. An dorobser hin si mer jo och an de Staatsministère invitéiert gi fir iwwert déi Covid-Gesetzer ze schwätzen. An do hu mer iwwregens och gesot kritt, mir géifen d'Texter am Virfeld geschéckt kréien. Dat ass och net passéiert. An dofir enchaînéieren ech eebe mat deem wichtege Punkt vum Sozialdialog. Well deen huet gelidden an der Covid-Kris, an där mer sinn, an dee brauch elo en Neiopschwong. A mir hunn eeben, wéi gesot, e Modell fir d'Krisebewältigung zu Lëtzebuerg. Mir hunn e Modell, dee sech historesch bewäert huet. Mir hunn e Modell, deen och dozou bäigedroen huet, dass eebe justement de soziale Fridden hei zu Lëtzebuerg och a schwieregen Zäiten oft, Konnt bewahrt ginn dank dem Modell. Mir hunn dee Modell, deen een de Lëtzebuerger Modell nennt, deen et eben erméiglecht, dass op Basis vun enger sozialer Partnerschaft Léisunge gesicht ginn a Krisenzäiten an op Basis vun engem Zesummeschaffen an Zesummesëtzen an Diskutéieren, och vläit streiden an och verhandelen, wou et eben erméiglecht, Léisungen zesummen ze siche fir d'Kris ze bewältegen. Dee Modell vun vun dem Zesummekomme vun der Forces vives de la nation, deen huet dat alles erméiglecht an deen ass och am Gesetz verankert. An do hu mer déi Méiglechkeet iwwert de Comité de coordination national tripartite, wéi Der wësst. A genee dee gesäit dat eebe vir, datt d'Sozialpartner zesummekommen, wou déi dräi, eng gläichwäerteg Roll eigentlech spillen, déi dräi Acteuren, wou mir och net froen, dass de Stat Schiidsrichter spillt, mee deen och an eegener Verantwortung do sëtzt a seng eege Positiounen ze droen huet. A wann eng Kris ass a wann d'Menace, an esou gesäit d'Gesetz et vir, vun enger Erhéijung vum Chômage gëtt, da soll d'Tripartite zesummekommen. Déi Menace ass do. Mir hunn esouguer haut, dat wësse hu mer alleguerte matkritt, schonn eng Erhéijung vum Chômage. An dofir ass de Saz, deen oft gesot ginn ass, déi Crise sanitaire, déi zu enger Crise économique gefouert huet, déi net däerf zu enger Crise sociale, zu enger grousser Sozialkris féieren, méi wéi wichteg. An dat hu mer Vun Ufank un betount, an dofir mengen ech, kann ech am Numm vun eis dräi schwätzen, wann ech soen, mir fuerderen dat Zesummekommen do, et ass méi wéi noutwendeg a mir hunn dat Kriseninstrument par excellence hei um Pabeier, wat eben eis elo géif erméiglechen, déi Situatiounen do ze diskutéieren. Et ass, an dat huet den Romain och kuerz scho gesot, et ass vun Ufank un eigentlech an der Kris, si mer oft konfrontéiert gi mat Décisiounen, déi geholl gi sinn, a mir si se ganz kuerz virdru gewuer ginn oder eben dono. Et ass lassgaange scho mat der Deklaratioun vum Etat de crise u sech, wou mer alleguerte jo da kal erwëscht gi sinn. Ech mengen, dat war och normal, déi Situatioun huet kee kannt, nach ni een erlieft. An dunn ass et ugaange mat enger ganz Rei un, enger onzähleg Reglementer, Projets de loien, déi getraff gi sinn, wou oft eben net virdrun eng Consultatioun stattfonnt huet, heiansdo si mer informéiert ginn, awer dann ebe ganz kuerz virdru mee net consultéiert ginn. Du koum de Stabiliséierungspak, oder wéi e genannt ginn ass, Stabilitéitspak fir d'Betriber, deen och, wou mer och virun am Fong fait accompli gestallt gi sinn, Dono koum rezent elo den Neistart Lëtzebuerg, d'selwecht. Mir waren e puer Deeg virdrun zesummen zu Sennéngen. Mir sinn net informéiert ginn iwwert den Neistart. Do stoung dee jo wahrscheinlech awer schonn. Dono ass et weidergaang mat de Covid-Gesetzer, awer dat war elo e bëssen den, den, d'Kiischt um Kuch, oder wéi soll ech soen, oder déi, déi Drëps, déi dann, d'Faass zum Iwwerlafe bruet huet, wou mir gesot hunn, et geet elo net méi esou weider, mir mussen, mir mussen zu dräi un den Dësch. Et ass awer, an dat muss ech och soen, et ass matenee geschwat gi, gell. Et ass net, dass mer guer keen Dialog gehat hätten. Et goufe bilateral Entrevuen, dat wësst Der, et goufen op verschiddenen Niveauen och Entrevue mat Ministèren, mat den eenzele Ministèren en fonction vun hire Ressorten. Mir haten och eng Mini, D'Tripartite Travail, ganz am Ufank vun der Kris. Mee et ass eben ni zu der grousser Ronn komm, zu deene ganz wesentleche Froen, déi eben ze diskutéiere sinn. An dat muss elo passéieren. Elo ass et esou, natierlech ass ëmmer alles an dësen Zäite geet ganz schnell an all Dag ginn nei Décisioune getraff. An dee Moment, wou mir d'Décisioun geholl hunn, d'Pressekonferenz ze maachen, Et war schonn e bëssen en anere Moment, wéi en haut ass. Mir hunn en Donneschden d'Invitatioun fir d'Pressekonferenz verschéckt an e Freide krute mir eis Invitatioun fir Senningen, déi Bipartite, déi scho laang geplangt war, Dir wësst dat, déi den zéngte Juni also stattfënnt. Do krute mer d'Invitatioun e Freide geschéckt an op deem Ordre du jour steet dann Organisation, also ee Punkt ass Organisation d'une éventuelle Tripartite vu Mi-Juillet, sou dass dat Ganzt awer vläit scho seng Wierkung huet. An dat ass och gutt esou, dat ass och richtig, dass dat do drop steet. Mee dee, dat Wuert eventuell gefält eis elo hei nach net esou. Dat heescht, mir wäerten do hannendru bleiwen a mir wäerten och Drock maachen, dass dat, dass dat passéiert, mä dass mer do wierklech zesummekommen. Firwat ass et fir eis wichteg? Well elo kréie mer jo ëmmer erëm déi Fro gestallt, firwat haalt Der dann dodrunner fest? Mee elo ass de Moment, wou d'Relance économique diskutéiert gëtt a passéiert. Elo ass och de Moment, wou d'Neigestaltung e bësse vun eiser Wirtschaft no der Kris passéiert. An dat, a mir sinn der Meenung, dass dat net kann ouni déi schaffend Leit geschéien, well déi schaffend Leit sinn d'Ekonomie, si sinn et, déi d'Ekonomie ausmaachen an si mussen natierlech an hir Vertriedung an dann a Form vun hiren Gewerkschaften musse gelauschtert ginn, wann et drëms geet, wéi gëtt dat, wéi gëtt dat gestalt a wéi passéiert dat. Fir eis ass et wichteg, dass dat sozial gerecht geschitt, Dat hu mer oft gesot. Jidderee weess e bësse wat mir eis dodrënner virstellen. Mee mir wëllen eeben, genau do hu mer e ganze Katalog, ganz, eng ganz Rei u Mesuren, wat dat bedeit, wéi eng Reprise kéint sozial gerecht geschéien. An déi wëlle mer an deem Kader diskutéieren. Mir ginn déi elo haut, dat ass fir ze vill, net am Detail mat Iech duerch. Mee Dir Kennt awer déi wesentlech Mesuren an, ech soen Iech et, e bëssen d'Eckwäerter. Et ass an där Geschicht elo Covid-Kris ganz vill gemeet gi fir d'Entreprisen. D'Gewerkschaften hu sech deem net opposéiert. Mir hunn dat och ënnerstëtzt. Mir hu gesot, et ass gutt, wann d'Betriber gehollef kréien. Et ass noutwendeg, dat muss och passéieren. Mee et geet eben net duer, oder et ass net genuch, just elo d'Liquiditéitsbesoinen vun den Entreprisen ze kucken, mee et muss een och op d'Besoinen vun de Leit kucken. An et ass och wierklech un der Zäit, dass elo de Leit och muss gehollef ginn. An duerfir wär et fatal an eisen Aen, wann et elo zu engem Retour zu enger Austeritéitspolitik kéim, Och dat hu mer schonn gesot, Dir kennt dat. Mee mir wëssen, datt dat definitiv de falsche Wee wier. Mir sinn och frou elo ze héieren, datt et am Moment keng politesch Volontéit gëtt an déi Richtung ze goen. Mee mir erënneren awer drun, wann et herno aus der Kris soll, de Wee aus der Kris soll erausgemeet ginn, datt dat definitiv net mat eis geet, datt dat inakzeptabel wier. Mir hunn déi Austeritéitspolitik, déi no der Kris 2008, 2009 komm ass, Déi huet hir fatal Konsequenze gehat hei zu Lëtzebuerg, a ganz Europa. Déi huet fatal Konsequenzen op d'Wirtschaft gehat mat enger wirtschaftlecher Stagnatioun, op dat Soziaalt mat alle méigleche Forme vu Prekaritéiten, Aarmut, sozialen Inegalitéiten, déi gewuess sinn. An alles dat hat natierlech och Konsequenzen op déi politesch Landschaft an Europa. Mir hunn nationalistesch a rietsextrem Beweegungen a Parteien a ganz Europa kennegeléiert an dat weist einfach de Comble vun deenen negative Konsequenzen an deene katastrophale Konsequenzen, déi eng Austeritéitspolitik ka mat sech bréngen. A grad no dëser sanitärer Kris wier et absolut de falsche Wee an de Contraire muss passéieren. Mir brauchen en Opschwong, mir brauchen e konjunkturellen Opschwong Mir brauchen eng Ekonomie, déi erëm kann dréinen, déi erëm ka wuessen an nei opbauen. Mir brauchen duerfir eng Politik vun der Nofro. Mir mussen alles dofir maachen, fir eise Bannemaart ze stäerken. Esou nëmme kënne mer d'Ekonomie erëm stäerken an d'Wirtschaft un d'Rulle kréien. An dat geet iwwer verschidde Weeër an eisen Aen. Ee wichtege Punkt. Ech ginn net am Detail drop an, Dir wësst dat awer och, ass fir eis eng gutt, sérieux öffentlech Investitionspolitik. Och wann een dann an esou eng sanitär Kris rutscht, gesäit een dat, wéi wichteg dat ass, dass e Land och öffentlech Investitiounen mécht an Bildung, an Forschung, wat mer méi brauche wéi jee, an Transport, an öffentlech Infrastrukturen, an virun allem och an de Gesondheetswiesen. Et ass haut net d'Plaz fir drop. laang driwwer ze schwätzen, mee et ass, et wier katastrophal falsch, wann elo am Gesondheetswiesen privatiséiert géing ginn oder privatwirtschaftlech Tendenzen do géingen herrschen. An dofir ass et immens wichteg, dass och do staark weider un der öffentlecher Santésversuergung hei zu Lëtzebuerg festgehale gëtt an dass och weider investéiert gëtt dass mer och fir esou Krisenzäiten eebe gutt gestallt sinn, dass eis Spideeler duerginn, eis Personaldotatiounen duerginn, d'Qualitéit an de Spideeler optimal ass an esou weider. Dat ass deen Deel Investitioun. An deen aneren Deel, deen ass och schonn ugeklongen de Moien, an och dee féiert dozou, dass mer d'Wirtschaft kënnen sérieux erëm ukuerbelen, dat ass d'Ofsécherung an esouguer d'Stärkung vun der Kafkraaft vun de schaffende Leit an hire Familljen hei zu Lëtzebuerg. Dat ass an dësen Zäite méi wéi jee wichteg, besonnesch natierlech fir déi ënnescht a Mëttelakommsschichten. Si waren et, déi vill bezuelt hunn no 2008 an 2009. Si dierfen haut net erëm musse bezuelen. Au contraire, si mussen erëm Vertraue kréien an eis Ekonomie a si mussen och kënnen erëm Kafkraaft hunn a kënnen iergendzwou gestäerkt ginn. D'Kafkraaft ofséchere geet iwwert vill verschidde Weeër, dat wësst Der. Mir brauchen natierlech eng Ofsécherung vun eise Léin. Dat do hu mer Fuerderungen. Mir hu Fuerderungen zum Mindestloun, mir hu Fuerderungen zu de Kollektivverträg an esou weider. Mee dat ass e grouse Block, dee wichteg ass. An dann ganz kuerz, an do ass de Romain och dru kuerz drop agaangen, d'Kafkraaft ofsécheren a stäerke geet natierlech och iwwert d'Steieren. An d'Steiere spillen eng wichteg Roll a mir wäerten och do zu enger Steierreform Kommen hei zu Lëtzebuerg, dofir wäert ech och haut net den Detail vun de Steieren, de Fuerderungen zu de Steiereforme soen vun eis, mee wat wichteg ass, et dierf net zu weidere steierleche Belaaschtunge komme fir d'Menagen. Ech mengen, dat liicht jidderengem an, an dat ass, dat wier total den, de falsche Wee. Au contraire, mir sinn der Meenung, dass et och kann zu Verbesserunge kommen iwwert Steiererliichterunge fir déi ënnescht a mëttel Akommesschichten. Mir brauchen dann natierlech staark staatlech Sozialleeschtungen. Och do kann ee vill maache fir d'Leit. Ech schwätze kuerz d'Kannergeld, mee allgemeng d'Prestatiounen an de Sozialleeschtungen. En anere Punkt, mee wéi gesot, et gëtt ganz vill, en anere Punkt fir d'Kafkraaft vun de Leit hei zu Lëtzebuerg ze verbessern, dat wier zum Beispill de Kafkraaftfriesser Nummer eent mol ze stoppen, an dat ass déi enorm Präisexplosioun am Logement. Do menge mer, dass politesch gesi vill machbar ass, fir déi Explosioun vum Logement ze stoppen, an dat géif dann och der Kafkraaft vun de Leit entgéintkommen. Dat ass eben dee Volet, dee wichteg ass fir d'Ekonomie, dee wichteg ass fir d'Leit, dee wichteg, deen an eisen Aen dee richtege Wee wier fir eraus aus der Kris. An deen zweete groussen Aspekt, Domadder schléissen ech of, fir eraus aus der Kris, an dat ass een, deen elo vill diskutéiert ginn ass an de leschten Deeg a wäert, an deen eis wäert beschäftegen, also ech soen elo mol Wochen, Méint, Joren, dat ass den Aarbechtsplazenerhalt. Bon, Dir wësst dat, mir sinn, jidderee kuckt op dat, wat an der Welt wäit elo passéiert an deenen Diskussiounen. Mir hunn awer och gesinn, datt déi stabiliséierend Roll déi eng gutt sozial Versécherung gespillt huet zu Lëtzebuerg an der Kris, déi gutt Sozialstaat gespillt huet an der Kris, e staarke Finanzstaat gespillt huet an der Kris, mee och déi stabiliséierend Roll, déi e staarkt Aarbechtsrecht gespillt huet an der Kris, dass dat alles Facteure sinn, déi eis erméiglecht hunn, net vläicht an esou eng ganz krass Kris eranzerutschen, wéi et an anere Länner de Fall ass. A wann een elo reng de Chômage partiel hëlt als Instrument, dat huet eis awer vill gehollef, deen de Recours au chômage partiel pour cas de force majeure, wann ee vergläicht mat anere Länner, fir hei vill Misär a Prekaritéit während der Kris ze verhënneren. De Problem ass, d'Kris ass net eriwwer, de Virus ass nach do, dat kréie mer alles gesot, mee da muss och déi Mesure do weider gëllen an et ass wichteg, dass mer eben do iwwert dee Wee verhënneren, Aarbechtsplazen ze verléieren a Leit an Laangzäitchômage ze rutschen. Mir musse verhënneren, dass aus dem Chômage partiel e Chômage de masse gëtt an dass mer doranner rutschen. An och fir d'Erhuelung vun der Wirtschaft, och fir d'Verhënnerung vun der sozialer Kris brauche mer déi Mesure oder déi néideg, all néideg Efforte fir zesummen dofir ze suergen, dass d'Aarbechtsplazen erhale bleiwen. Dat gëllt och fir déi Jonk. Mir wëssen, dass elo vill Jugendlecher vun der Schoul ginn. Déi kommen an eng Aarbechtswelt eran, déi ganz staark bouleverséiert ass. Mir musse verhënneren, dass de Jugendchômage elo nach weider an d'Lut geet. Mir musse verhënneren, dass mer elo eng verluere Generatioun kréien vun deenen, déi elo d'Schoulofschlëss maachen. Mee dat gëllt am Fong fir all d'Alterskategorien a fir déi schaffend Leit. am Allgemengen. Mir hunn dat gesot, wann op där enger Säit vill geschitt fir d'Betriber, vill, ech kucke meng Zäit, ech si bal zum Schluss ukomm, pardon, wa vill gemiet gëtt fir d'Betriber, wa vill Hëllefe kommen, ass gutt esou, mee da si mir der Meenung, datt d'Regierung och ka fuerderen, datt do, wou d'Betriber gehollef kréien, dierfe keng Leit entlooss ginn, well Leit entloossen ass elo dat Schlechtst, wat mer kënne maachen. Mir verléieren domat Qualifikatiounen, Mir verléieren d'Kompetenzen, mir verléieren iwwerall do, wou virdru vu Pénurie u Main d'oeuvre geschwat gëtt, wann elo Leit entlooss ginn, ma déi si verluer. Mir, mir kreéieren domadder natierlech déi sozial Angscht, mir kreéieren natierlech domadder Prekaritéit an Aarmut fir betraffe Salariéen an hir Famillen. An dat ass net dee richtege Wee fir d'Vertraue vun de Leit erëm ze schafen. An duerfir muss alles gemeet ginn, ebe fir, fir d'Aarbechtsplazen ze Erhalen a fir d'Garantien ze ginn, datt esou vill wéi méiglech Aarbechtsplazen erhale bleiwen. Do, an deem Kontext, muss och, mussen och Gesetzer reforméiert ginn, wéi d'Sozialpläng, d'Failliten, Plan de maintien en emploi. Och do ginn et Lacunen an den aktuelle Gesetzer. An dat sinn alles Mesuren, déi elo musse passéieren, fir den Emploi ze stabiliséieren. Wichteg ass, Dat sinn e bëssen déi Haaptpunkten. Dat sinn déi Saachen, déi mir wéilten diskutéiere mat der Regierung a mat den Arbeitgeberverbänn, well dat sinn déi Saachen, déi een haut muss diskutéieren an déi een eben nëmme kann zu dräi diskutéieren. An duerfir, mengen ech, ass et begréissenswäert, dass mer dat elo mol op eiser Tagesordnung vum Mëttwoch stoen hunn. An dann hoffe mer, dass et och dozou kënnt, dass mer séier an d'Gäng kommen a gemeinsam déi dote Léisunge sichen an d'Weeër ugi fir eraus aus dëser Kris. Voilà, domadder schléissen ech of an da ginn ech dem Patrick Dury d'Wuert. Merci Romain, merci Nora. Dir Dammen an Dir Hären, déi sanitär Kris an der Suite vun der Sars-Covid 19 Pandemie huet eist Liewen an eis Aarbecht op eng fundamental Aart a Weis verännert. Vill mënschlecht Leed huet dës Krankheet verursaacht an d'Konsequenze vum Lockdown riskéieren eng weltwäit Wirtschaftskris no sech ze zéien, ewéi mir se zanter dem Enn vum Zweete Weltkrich nach net erlieft hunn. Schlussendlech kéint dat Ganzt sech zu enger sozialer Kris entwéckelen, ähnlech der grousser Depressioun vun 1929. Déi aktuell Situatioun stellt dann och d'Memberslänner vun der Europäescher Unioun, grad ewéi déi Europäesch Kommissioun, virun d'Erausfuerderung, schnell decisiv a gemeinsam ze handelen, fir datt d'Wirtschaft erëm kann ulafen an eng solidaresch Äntwert op d'Erausfuerderung vum Chômage an enger domadder verbonnener Veräermung vun den europäesche Bierger fonnt ginn. D'Lëtzebuerger Regierung huet de 16 Mäerz den Etat d'urgence dekretéiert, eppes wat zanter dem Ufank vum Zweete Weltkrich, virun 80 Joer, nach net do war. Déi eenzel decidéiert Mesuren am Confinement waren drastesch an hunn einschneidend Konsequenzen op eist Liewen an eis Aarbecht no sech gezunn. Ouni Zweifel hunn dës Mesuren et erlaabt, d'Zuel vu schwéierkranke Leit a vu Stierffäll duerch dës Pandemie substantiell ze reduzéieren. Allerdéngs ginn och déi ekonomesch a sozial Konsequenzen ëmmer méi apparent. Fir et kloer ze soen, Déi sanitär Kris an hir Konsequenze wäerten eng Wirtschaftskris no sech zéien, déi ouni konzertéiert Aktioun vun der Regierung, dem Patronat an de Gewerkschaften eng schlëmm sozial Kris fir d'Salariéen an hir Famillje wäert bedeiten. Déi aktuell Kris ass aussergewéinlech, mee eist Land huet schonn an der Vergaangenheet ganz schwéier Momenter missten duerchstoen. D'Siwwenzeger an d'Achteger Joren hunn vun 1974 un am Zeeche vun der Stolkris an der éischter Uelegkris gestanen. Et huet sech séier erausgestallt, datt d'Stolkris vun 1974 keng konjunkturell Kris, mee dat éischt Zeeche vun enger schwéierer struktureller Kris vun de Stolproduzenten op weltwäitem Niveau wär. Eng Kris, wéi et se bis zum deemolege Moment nach net ginn huet an déi méi ewéi zwee Joerzingte gedauert huet. De Stolkris hat d'Potenzial fir eist Land an eng schwéier sozial Kris rutschen ze loossen. 1976 huet dunn den deemolege Premierminister Gaston Thorn d'Initiativ iwwerholl an d'Sozialpartner an d'Regierung an der Tripartite zesummebruet. Iwwer d'Joeren hunn déi verschidde Reunioune vun der Tripartite et fäerdegbruet e sozialen Auswee aus der déifgräifender Kris ze fannen. de Chômage partiel, d'Préretraite, d'Travaux d'utilité publique, deemools d'Division anti-crise an duerno ze Lille de reclassement, sinn alleguerten aus Tripartitsdiskussiounen erausgaang. Dës Mesuren hunn op der enger Säit eng sozial Gestioun vum Sureffectif ouni Massenentloossungen erlaabt an op déi aner Manéier duerch déi verschidden Investitiounspläng d'Moderniséierung vun der Stolindustrie op de Wee bruet, mat als wichtegst Element an de nonzeger Joeren d'Filière électrique an d'Coulée continue. D'Restrukturatioun am Stolsektor ass natierlech duerch d'Entwécklung vun aneren ekonomeschen Aktivitéite wéi der Finanzplaz staark ënnerstëtzt ginn. Am Géigesaz zu der Stolkris oder der Finanzkris vun 2008 huet déi aktuell Kris awer nëmmen huet déi aktuell Kris awer net nëmmen en Deel vun der Ekonomie getraff. D'sanitär Kris huet quasi déi gesamt Ekonomie staark ofgebremst oder souguer komplett zum Hale bruet. D'Reaktioun vum Premierminister op déi aktuell Situatioun ass wäit vun deenen decisive Schrëtter ewech, déi säi liberale Virgänger 1976 geholl huet, a beweist, datt en se hir Energie an déi falsch Saache stiechen. D'Informatioun an d'Kommunikatioun mat de Gewerkschaften ass alles anescht ewéi optimal oder transparent. D'Videokonferenze vum Mäerz an Abrëll 2020 sinn am Fong nëmme fir isoléiert Sujeten zustane komm, well zum Beispill d'Patronat am Bau extremen Drock opgebaut huet, fir d'Chantien erëm kënnen opzemaen, a schlussendlech well d'Gewerkschaften, well d'Gewerkschafte Verhandlunge gefuerdert hu fir d'Reprise vun der Aarbecht net nëmmen op de Chantieren am Bau ënnert de bestméiglechen hygieneschen a sanitäre Konditiounen duerchzeféieren an domadder dem Schutz vun der Gesondheet vum Salarié Prioritéit ze ginn. De Fait, datt d'Reunioun vum 14 Mee zwëschent Regierung, Patronat a Gewerkschaft getrennt organiséiert gi sinn, huet et net erlaabt, e Klima vu Vertrauen a Kooperatioun zwëschent de Sozialpartner ze schafen, wat fir d'Iwwerwanne vun dëser Kris onbedéngt néideg ass. D'Gewerkschaften, ech mengen, ech schwätzen do am Numm vun eis dräi, wéi d'Nora dat elo gesot huet, d'Gewerkschafte fuerderen dofir haut de Premierminister onverständlech op, seng Verantwortung ze iwwerhuelen a schnellstméiglech eng Tripartite zesummenzerruffen, fir iwwert déi Mesuren ze diskutéieren, déi néideg sinn, fir eng sozial Kris fir d'Salariéen an dësem Land ze verhënneren. D'Reunioun vum 14 te Mee ass dobäi nëmmen op Demande an och Drock vun den national representative Gewerkschafte vun eis dräi hei zustane komm. D'Regierung huet e Projet fir e Pandemiesgesetz lancéiert, ouni Consultatioun mat den national representative Gewerkschaften. Dat wär e gravéierende Feeler. E schwéiere Feeler wären och d'Aussoe vum Premierminister an der Press no der Reunioun vum 14 Mee, wou hien d'Tripartite als Kaffiskränzche bezeechent huet. Staark Wierder benotzen, de staarke Mann spillen, entspriechen absolut net enger reeller Stäerkt, déi an dësem Dossier néideg ass, an dat och am Respekt vun de Vetrieder vun de veschiddene Regierungen, Patronatsverbänn a Gewerkschaften, déi a méi ewéi 40 Joer un deene veschiddenen Tripartitsreuniounen deelgeholl hunn. Eng Tripartite, wou Accorden a Kompromësser am Sënn vun eisem Sozialmodell fonnt goufen, déi et net nëmmen erlaabt hunn, déi verschidde Krisen ze meeschteren, mee déi och op eng decisiv Manéier zur ekonomescher Entwécklung vun eisem Land bäigedroen hunn an esou ganz niewebäi zum Erhalt vum soziale Fridden. Dee selwechte Feeler ass iwwregens dem Aarbechtsminister bei enger vu senger rezenter Pressekonferenzen ënnerlaf. Den Aarbechtsminister huet hei annoncéiert, datt d'Betriber, déi an Zukunft op de Chômage partiel géifen zeréckgräifen, bis zu 25 Prozent vun hirem Personal kéinten entloossen an datt an datt een d'Travaux d'utilité publique wéilt aféieren. Dës relativ graff Ausso vum Aarbechtsminister loossen elo awer den néidege Sérieux vermëssen, deen dës schwéier a schwiereg Kris erfuerdert. Esou eng grav Propos, fir Leit ze entloossen, Gehéiert nu wierklech op den Dësch vun enger Tripartite, fir d'Analys kënnen ze maachen an no Alternativen ze sichen. An dësem Kontext muss dann och d'Pist vun den Travaux d'utilité publique gekläert ginn, grad esou wéi de Rôle vun den eenzelnen Acteuren, Patronat, ADEM, Personalvetrieder, Gemengen an eventuell de Beschäftegungsinitiativen. Wa mir op alleguerten dës Froen eng Äntwert hunn, da kann den eventuelle Sureffectif vun esou Strukture geréiert ginn. Strukturen an e Modell, deen d'Gewerkschaften an och den LCGB elo schonn zënter laange Jore fuerderen. Ausserdeem sinn d'Travaux d'utilité publique Strukturen, sinn d'Travaux d'utilité publique Strukturen nëmmen en Deel vun deem Modell, fir de Sureffectif a Krisenzäite sozial kënnen ze geréieren. De Prêt temporaire de main d'oeuvre fir d'Salarien um éischten Aarbechtsmarché kënnen ze hale muss kloer Prioritéit hunn. De facto ass d'Annonce vum Aarbechtsminister eng verfréiten Ouverture, fir dem Patronat a senge Fuerderungen entgéint ze kommen, an domadder schéngt d'Regierung endgülteg virum Patronat a senger Absicht ze kapituléieren, eise Sozialmodell ze zerstéieren. Ausserdeem erlaabt mir dës Remark, déi eenzeg, déi bis elo fir e Modell, deen de Sureffectif op eng sozial Manéier geréiert, net nëmmen agetruede si mee déi eenzeg, déi bis elo esou e Modell verhandelt an um Terrain ëmgesat hunn, sinn d'Lëtzebuerger Gewerkschaften. Vun Ufank vun dëser Kris un hu mir zwou prioritär Achsen, eis selwer ginn, fir géint déi negativ Auswierkunge vun der ekonomescher a sozialer Kris, déi no der sanitärer Kris riskéiert ze kommen, virzegoen. Éischtens, de Schutz vun der Gesondheet vun de Salariéen an hire Familljen duerch kloer a präzis Reegelen, wéi ënner Covid 19 Konditiounen an de Betriber geschafft muss ginn. Zweetens, d'Ofsécherung vun den Existenze vun de Salariéen an hire Familljen, besonnesch wat d'Beschäftegung an d'Kafkraaft ugeet. Fir den LCGB ass et kloer, datt d'Exit-Strategie aus der sanitärer Kris an déi verschidden Etappe vum Deconfinement sech ëm déi zwou Achse musse beweegen. Mir hunn eis Iwwerleeungen dem Premier Minister an engem Courrier no der Reunioun vum 14 Mee matgedeelt. Fir datt dës sozial Sortie aus der Kris awer ka geléngen, musse schlussendlech déi dräi national representativ Gewerkschaften, CGFP, OGBL an LCGB, ganz enk am Dossier Tripartite zesummeschaffen. Esou wéi schonn an der Vergaangenheet si mir natierlech prett, fir eis Verantwortung ze huelen an eise Sozialmodell zesumme mat den anere Kollegen mat all de Moyen, déi eis zur Verfügung stinn, ze verteidegen. Merci.